خوشکان و برانی بەرەز و خۆشەویست السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خۆشحاڵم کە لە خزمەتتان دام کە لە کۆڕ و مەجلیسێکی ئاوا کۆڕی ئیمانی و زیکری خی گەورە مۆفەقی کردین ئەم جارەش بەکتر شاد بینەوە خۆشەویستان دیارە بابەتەکەم لە ژێر ناونیشانی بەهای ڕەوشتە تەبعەن گومان لەوەدا نییە هەر کەسێک بە ڕێگایەک بە ڕێگایەکان دەگاتەوە خی گەورە هەر کەسێک بە ڕێگایەک لە ڕێگایەکانی خی گەورە خوا لی خۆش ئەبیت هەر کەسێک بە ڕێگایەک بە ڕێگایەکانی خی گەورە داخلی بەهشت ئەبیت ڕێگاکانی گەیشتن بەخوای گەورە سبحانە وتەعاالە زۆرن هەر یەکەی بە شێوازێک ئەتوانیت ڕەزامەندی خوای گەورە بەدەست بینیت ئەگەر تەماشای کلەن تەماشای ئاینی پیرۆزی ئیسلام کەین ئەو ئاینەی کە ئێمە پەیڕەوی ئەکەین ئاینی پیرۆزی ئیسلام لە دووشت بەدەر نییە بەشێکیان لە عیبادەت بینی خوا و بینی شخصەکانن بینی عبدەکانن بەشێکی تری عیبادەت بەینی شەخسەکانن یانی حقوق و مافیان بەسەر یەکترەوە هەیە خوای گەورە کۆمەڵی حەق و مافی لەسەر ئێمە دانای ئەبێ لۆی جێبەجێ بکەین بینی ئێمە و بینی خوای گەورە لێرە خوای گەورە خۆی ساحێبە و خۆی قەرار ئەدا و خۆی بڕیار ئەدات ئەو عیبادەتانەی کە حقوقن لە بینی ئینسانەکان بە شێوەیەکی گشتی کە ئەتوانین پێی بڵێین مرۆڤ دۆستی چێ ئەتوانێت خەیر و ناز بیت باشترینی کەسەکان بیت لە بۆ کەسەکان ئامانجی من ئەوەیە کە ئەمەوێت تیشی بخەمە سەر خۆشەویستان بەشی سلوکیات بە شێوەیەکی گشتی هەڵس و کەوت و لە کردار و لە گفتار کە مرۆڤەکان ڕۆژانە ئەنجامی ئەدەن ڕۆژانە مرۆڤەکان بەرکەوتیان ئەبی لەگەڵ یەکتر بۆیە پێویستە ئەم ئینسانانە بەهای ڕەوشت بناسن بە تایبەت لە سەردەمێکی وەک ئەمڕۆدا، بە تایبەت جیلی نوێ کە ئێستا لە دوای دوو هەزارەوە جیلێکی نوێ پەیدا بووە، لە سەردەمێکا ئەژی، سەردەمێکی فەوزەوی، لە سەردەمێکا ئەژی ئەو جیلە، ئەو گەنجە، ئەو نەوە، ئەو نەوە نوێیە لە قۆناغێکا ئەژیت لە سەردەمی فەسادی چاوی بە دنیا هەڵهێنایە. لە سەردەمێکا چاوی بە دونیا هەڵهێنایە کە قەیرانی سلوک و ڕەوشت و ئەخڵاق و داب و نەریتە کە ڕۆژ لۆ ڕۆژ زیاد ئەکا بەداخەوە کە بۆتە سەڕەتانێکی کوشندە لە ناو خێزانەکان زۆربەی خێزانەکان بەدەستیەوە ئەناڵینن مەگەر خێزانێک خوا سەتری کردو حفزی کردبیتن بۆیە پێویستە خۆشەویستان ئەم بابەتەی زۆر بە جددی وەربگرین هەمومان ئەزانین گوێمان لێ بووە یان ڕۆژانە ئەی بیستین ئەی خوێنینەوە فەزلی نوێش فەزلی ڕۆژی فەزلی حەج فەزلی زەکات فەزلی سەدەقات فەضائیلی ئەعمال لێرە و لەوێ بە زۆر شێواز و زۆر نەوە گوێمان لێ بووە

ئەوەی هەوڵبدا و تێبکۆشی و شەو نخونی بکات بگات بە خوای گەورە ئەوە خوای گەورە زۆر ڕێگا و وەسیلەی داناون زۆر دەرگای داناون لە کام دەرگا ئەچێ ژۆر لە کام دەرگا داخلی بەهشت ئەبی ئەگەر لە هەر کەسێک بپرسی کەسێکی مسلمان کە خۆ ماندوو ئەکا و عیبادەت ئەکات کە خۆ بەدوور ئەگری و خۆ لە گوناحان خۆ ئەپارێزی ئەگەر لێی بپرسی هەدەف و ئامانج و مەبەستت چییە لە کردنی چاکەکان و لە نەکردنی خراپەکان ئەفەرمێ ئەمەوێ تەنها داخلی بەهەشت بم خوای گەورە لێم ڕازی بیتن لەوەی زیاتر نییە خوای گەورە لە قورئانی پیرۆز لە سوڕەی تەها لە ئایەتی حەفتا و پێنج و حەفتا و شەش بزانن چ ئەفەرمێتن ئەفەرمێت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن یأتیه مؤمنا کەسێک بە لقای خی گەورە شاد بێ و ئیماندار بێت ئەهلی ئیمان بیت قد عمل الصالحات لەگەڵ ئەو ئیمانە

تەزکیە یەعنی خۆ مەژغوڵ کردن بە هەموو ئاکاری جوان، خۆ خاوێن کردنەوە لە هەموو کاری ناشرین، لە هەموو سلوک و هەڵس و کەوتێکی ناشرین، وذلک جزاء من تزکا. یەعنی معادەلەکە دیارە خۆشەویستان. کێ ئەتوانێت خۆی بڕازنیتەوە بە

ئەفەرمێت، قد افلح من زکاها، دوای ئەم هەموو سوێندانە کە خوای گەورە سوێند بەم هەموو شتانە ئەخوات کە ئەفەرموون یازدە شتن دوای ئەو هەموو سوێندانە خوا ئەفەرمێت قد افلح من زکاها بەڕاستی سەرفراز و براوەیە چێ کەسێکە بەهای ڕەوشت ئەزانێت قیمەتی ڕەوشت، قیمەتی سلووک، قیمەتی کردار و گوفتاری جوان، هەڵسوکەوت و مامەڵەی جوان. دوای ئەم هەموو سوێندانە، ئەوجا خوا فەرموێ قەد ئەفلەحە من زەکاها. جێی سەرنجە زۆر وردە. ئەگەر بێت و بگەڕێنەوە سەری ئایەت ئایەت لەسە ئەم ئایەتانە بوەستین، تەفسیر و ڕاڤەیان بکەین، ئەوجا ئەفەرمێ قەد ئەفلەحە من زکاها خۆشەویستان خۆ ڕازاندنەوە بە کاری جوان ڕەوشتی جوان لە دوو حاڵت بەدەر نییە هەندێکیان بۆ خۆیان سیفەتی خەلقین تێیاندایە هەندێک کەس بۆ خۆی وایە سیفەتی خەلقی تێدایە بۆ نمونە دەم بە پێکەنینە هەندێک کەس بۆ خۆی وایە نەرمە بە حەیات شێلو نابیت هەڵناسیت هەندێ کەس پێچەوانەی ویە ئەوانەی کە سیفەتی خەلقین لەگەڵ ئینسانە خەڵق بوون لە دایک بوون نعمەتێکە خی گەورە بەو کەسەی بەخشیە هەندێک لەو سیفەتانە ئەبێ ئینسان بە موجاهەدە یانی بە زۆردی لە خۆ کردن بە خۆ ڕازاندنەوە بەو کارە جوانانە بە دەستی دینی یعنی زۆردی لە خۆ ئەکات بۆ نمونە کەسێک لە خلقەتی وایە زۆر قسە ئەکات حەز و ئارە زۆر قسەکردە بەڵام دێت لەبەر ئەوەی زۆر قسە کردن ئیشەکی باش نیە مەگەر ئیلا قسەی خەیری بیت دێت زۆردی لەخۆ ئەکات خۆ ڕادینیت زەخت لەخۆ ئەکات کە قسە نەکات ئیلا قسەیەکی باش نەبیت کەچی لە هەمان کاتیشدا زۆر حەزی لە قسەیە بەڵام دێت خۆ ئەگریتەوە زەخت لە خۆ ئەکات نەفسی خۆی ئازار ئەدات قسە ناکەم زەبتی نەفسی خۆمەکەم ئەگەر ئینسان کەمتر قسەی کرد بەڕاستی سەلامەت ترە یان بۆنم هەندێک کەس ئەبینی فیتڕیەن وایە بەدەستی چەپ نانەخوات کە لە دایکە بی ئاوایە سیفەتی خەلقیە بەڵام دوایە کە پێ ئەگات و تێ ئەگات کە ئەزانی نان خواردن بەدەستی ڕاستە و خۆپاکردنەوە بەدەستی چەپە دێت تێکۆشیت مجاهدە ئەکات دێت خۆی ئەگۆڕیت بۆیە خۆشەویستان ئەوانەی کە تێیاندایە سیفەتی خەلقی وەکو وتم نیعمەتێکی خوای گەورە بە قسمەتی کردی ئەوەی کە تێیدا نە ئەتوانێت بە خۆ ماندووکردن بە شەو نخونی کردن بە خۆ پەروەردەکردن بە زەخت لە خۆکردن هەموو کارە ناشرینەکان وەولانێت هەموو کارە جوان و خۆشەویستەکانیش لە خۆیدا بینیتە دی خۆشەویستان ئەمە بەر لەوەی کە لە قیامەتدا پاداشتی ڕەوشت بەرزی وەربگرین گومانی تێدا نیە کە لە ژیانی ڕۆژانەماندا ئیسفادەی باشی لێ ئەکەین چونکە ئەمە دوو سەرێ ڕەتی هەیە ئەمە شتێکە علاقی پەیوەندی بە خەڵکەوە هەیە ئەوە حقوقن لە ئانی مرۆڤەکان ئەبێ لە بەرامبەر یەکترا پەیڕەوی بکەن کاتێک کەسێک ئەگەر لە شوێنێک دەست پاک ئەبێت، دەم پاک ئەبێت، داوێن پاک ئەبێت، ڕاستگۆ ئەبیت، خیانەت ناکات، زیانی نیە، بەدەست بە زوبان خەڵک لێی مورتاحە، یەک ئەوە خەڵک ئیستیفادەی لێ کرد، کۆمەڵگە حەسایەوە، کۆمەڵگە ئیسراحەتی کرد، ماندوو نەبوو، خەڵک ئیستیفادەی لێ کرد پێی مورتاح بوو بە دراوسێیەتی خۆشحاڵ بوو بە ڕەفیقایەتی خۆشحاڵ بوو ئاسوودە بوو بەختەوەر بوو نەفعی هەبوو سوودی لێ دیت ئەمە لە دنیادا ئەم ئەگەر ئاواش تەماشا نەکەین وەکو فەضلێک چۆن ئەڵیم ئەمن دێم پێنج فەرزە دێم نوێش لە مزگەوت ئەەکەم بە جەماعەت ئەەکەم بۆ چونکە فەضلی جەماعەت زۆرە دێم بە ڕۆژی ئەبم ڕۆژی سونەت ئەگرم لۆ چونکە فەزڵی بە ڕۆژوو بوون فەزڵی زۆرە دێم عەمرە ئەکەم سەدەقە ئەکەم خۆشەویستان لە هەمان کاتیشدا پابەند بوون بە ئەخلاق و ڕەوشت و خۆڕازنەوە بە کاری جوان فەضائیلە فەزڵی زۆر گەورەی تێدایە دەی باشە هەمومان حەز ناکەین بزانین بە چ ئەچینە بەهەشت هەمومان حەز ئەکەین

زۆرترین ئەو شتە چیە کە ئینسان ئەخاتە ناو بەهەشتەوە؟ عن اکثر ما یدخل الناس الجنە چ شتێک بکەین یان چ شتێک وامان لێکە بە زۆرینەی مرۆڤەکان داخلی بەهەشت بکات پێغمبەری خوا عليه سەلات وسلام بە دوو کلیمە جوابی داوە تەقوە اللهی وحسن الخلق تقوە اللە بینی خۆت و خوایە حسن الخلق بینی تو بینی خەڵکە یعنی ئەبێ هەردوو لە ئاگات لێبیت ها زۆر کەسمان هەیە ئەڵێت ئەمن شەو ڕۆژ خەریکی عیبادەتم بەڵام لەولاوە سلوک و ڕەوشت و هەڵس و کەوتی لەگەڵ دراوسێ و کۆمەلگا و دەوروبەر و دەوائیر و هەموو دەوروبەری خۆی خراپە ئایا ئەو مستحقی ئەوەیە کە داخلی بەهەشت بیت نابێت لێک جیا بنەوە تقوى الله وحسن الخلق وەکو دوو باڵوان بینی خۆت و خوای خۆت ڕێکخە بینی خۆت و خەڵکیش ڕێکخە ئەتو یەکێکی لەو زۆرینانی کە داخلی بەهشت ئەبیت فەرمی وەسوئی لە عن ئەکثری ما يدخل الناس النار لە هەمان کاتدا پرسیاریشی لێکرد، یا رسول اللە صلی اللە علیە و آلە و سلم، ئەی زۆرترینی ئەو شتە چییە کە خەڵکەکان پێی ئەچنە دۆزەخەوە؟ فەرمووی، الفم و الفرج، دەم و عەوڕەت، زوبان و عەوڕەت، ئەمانە زۆرترینی خەڵکەکان داخلی جەهەنەمەکەن خوا پەنامان بات، کە ئەوەش زار هەم پەیوەندی لە بەینی تو خوا هەیە هەم پەیوەندی لە بەینی تو خەڵکیشا هەیە پاراستنی ئەو دوانە زامنە لە بۆچوونە بەهشت و نەپاراستنیان زەمانەتی ناو دۆزەخت پێ ئەدەن ئەوە قسەی پێغمبەر عليه سەلات وسلام تخوا ئێوە سەرنجەک بدەنە ئەو کۆمەڵگەی ئەوڕۆ ئێستامان زۆربەی ئەو مەشاکیلانەی کە ئێستا لە ناو کۆمەڵگە هەن لەو دووەی زیاتر هەیە ئەو زوبانی کە بوویتە بەڵای سەر ئەو نعمەتە گەورەی ئەو پارچە گۆشتە گچکۆکەی کە زۆرترین کاری باشی پێ ئەکرێت و زۆرترین کاری خراپیشی پێ ئەکرێت بڕۆن تەماشەی کەیسەکان کە لە محکەمە ئەوانەی لەسەر داوێن پیسی توشی مەشاکیل بوون چەند هەزاران کەس سەری ناوە لە پێناویدا کوژراو ڕۆیشت کەوتە بەندینخانە سزادرا ئابڕووی چوو مەسرەفی ڕۆیشت لەکەدار بوو کەسایەتی ڕۆیشت بێ حیسابن ئەم دوو ئەندامانی لاشەی ئینسان ئەگەر نەپارێزرێن ئینسان توشی هەلاکەت ئەکات ئەبی دەڕدا ئەفەرمێت ڕزای خوای لەسەر بێت فەرمێ قال رسول اللە صلی اللە علیە وسلم ئەفەرمێت ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامە من حسن الخلق او من حسن خلقه ئەفەرمێت لە ڕۆژی قیامەتدا هیچ شتێک لە میزانی ئیماندار لەوە قورستر نییە لە سلوک و هەڵسوکەوت و ڕەوشی جوان حوسنی خوڵق خۆشەویستان وشەیەکی جامع و مانعە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لۆ ئەو وشەی لێگرت حسن الخلق ئاکار جوانی وشەیەکە جامع و مانعە حسن الخلق هەموو کارێکی جوان ئەگریتەوە کە مرۆڤەکان ئەنجامیدن بەرامبەر بە یەکتر پێچەوانەکەی هەموو ئەو کارە ناشرینانەن کە دەبێتە ئەزیەتدانی خەڵک بە ئینسان و بە حەیوانیشەوە. ئەوانەی کە سلووک و ڕەوشتیان جوانە، وەڵڵاهی لەسەر ڕێگاش ئەزیەت لۆ حەیوانێک دروست ناکات. وەڵڵاهی دڕکێک، دارێک، بەردێک لەسەر ڕێگا لائەبات. مێروولەیەک لە ئاو دەردینیت بۆ ئەوەی نەخنچێت. حەیوانێک لە ناخۆشێک ڕزگار ئەکات ئەوانە سلوشی جوان هەڵسوکەوتن ئەوانە حسنی خۆلۆقن کەس نازانێ خوا بەچی لێ خۆش ئەبیت بەس خوا ئەزانی ئێمە ڕۆژانە ئەو کردوانانە ئەەکەین ئەو عیباتانی کە ڕۆژانە ئەیکەین کە مانگانەیە هەیە ساڵانەیە هەیە هەفتانەیە هەمووی ئەوەی کە ئەمانەوە ڕزامەدی خی گەورە بەدەست بینین

یەک قسە ئەکات گوێش پێ نادا ئەو قسەیە بەهای چەندە بەهۆی ئەو قسەیەوە بە ڕێگەی حەفتا ساڵ شۆڕ ئەکرێتەوە ناو دۆزەخ ئەوجا ئەگاتە بنی دۆزەخەوە تەماشی ئەو فەرموودیکە خۆشەویستە فەرموودێک کە ئەبی ثەعلەبەی خوشەنی ئەفەرمێت

یەعنی هەرچی شک و گومانە نایەڵیت ئەوپەڕی دڵنیایی یەقین ئەخاتە ناو دڵی ئینسانەوە خوا فەرمەت ان الله کان علیکم رقیبا زۆر کەس پێی وایە کە خوای گەورە ڕقیب و چاودێر نییە بەس خوا فەرمی ان الله یعنی ئەی ئینسان بە مسقالە زڕێک بە مێشکت دانێ بە خەیاڵت دانێ کە ئەمن ڕقیب نیم ان اللە، پێغەمبەر فەرمووی، ان ان احبکم الی، احب صیغەی تەفضیلە، بەڕاستی خۆشەویسترین کەستان لەلای من، فەرمووی الی، خۆشەویسترین کەس لای پێغەمبەر چێی صلی اللە علیە وسلم و اقربکم منی فی الاخرە مجالسە خۆشەویسترین کەستان لەلای پێغەمبەر صلی اللە علیە وسلم نزیکترین کەستان لە دنیا نا فەرمی فی الآخرە شوێنەشی گرنگی لێگرتیە فی الآخرە ڕۆژی قیامەت مەجالیسن چێ نزیکترین مەجلیسی هەیە لەگەڵ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەحاسینکم ئەخلاقن بڕاندیتەوە چێ ئەتوانێت جوانترین کردار و گفتار بنوێنیت

زۆر زۆر ڕقم لێی ئەبیتەوە لە منیشەوە زۆر دوورە ڕۆژی قیامەت ئەوانن کە هەڵسوکەوت و کردار و گفتاریان ناشرینە بەرامبەر بە خەڵک کەم عملیان جوانی لەگەڵ خەڵک خۆشەویستان کەواتە لە سۆنگەی ئەم ئاەت و ئەم فەرمودانەوە دەرەکەوی خۆشەویستان سلوک ئەخلاق بەهای هەیە بەها قیمەتی هەیە سنجی هەیە سنگ لای خوای گەورە حیسابی لۆ ئەکرێت بەهەندی وەربگرن بەو بەو ناوە تەماشای بکەن کە ببنە خۆشەویستی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەو ناوە تەماشای بکەن کە بنە نزیکترین کەس لە ڕۆژی قیامەت لە ڕۆژی ئاخیرەت لە ڕۆژی نەفسی نەفسی کە کەس بەهانای کەسەوە نایەت با نزیک بی لە پێغەمبەر عليه سەڵات وسلام بەچی ئەحاسینکم ئەخلاقن بڕواتان بێ هەموومان ئەتوانین بەس ئاخ ئەو نەفسە پیسەی ڕێنادات ئەو نەفسە خراپەی ڕێنادات تۆ خۆت بڕازی نوێ بەشتی جوان وەرە چۆن لۆ فڵان کەس تەنەزولەکەی کو ئەوەی قبول ئەەکەی لە تو ناوەشێتەوە وەرەوەی هەندێ نییە لی گەڕێ سەلابیش لێ مەکە مەرحەباشی مەکە ها هەموو ئەو شتانە لە مێشی ئینسان کۆبنەوە ئەبنە بەربەست ڕێگر لە بەردەم خۆڕازاندنەوە بە کاری جوان، بە ئەخلاقی جوان، بەتایبەت لە سەردەمێکی وەک ئەمڕۆدا خۆشەویستان. وەڵاهی بە هەزاران شێواز، بە هەزاران ڕێگاوە، بە هەزاران باق و بریقەوە بە هەزاران وشەی داتاشراوەوە وەڵڵاهی فێڵ لەو خەڵکە ئەکرێت وەڵڵاهی ئەخڵاقی لێ ئەسێنرێت لێی لێی ئەدزن بە پارە لێ ئەستێنن بێ بێ بەهای ئەکەن بێ ئەرزشی ئەکەن ئەخلاقی کۆمەڵگا ئەڕوخێنن هەر جاری بە ناوەک دێن هیوادارم نەکەونە ژێر کاریگەری ئەم شتانە تەماشای قورئان کەن تەماشای سوننەتی پێغەمبەری نازدار بکەن علیە سەڵات وسلام منداڵەکان فێر بکەن لێ مەگەرن کەونە کۆڵان لێ مەگەرن کەونە دەست ئەلکترۆنیات کەونە دەست ئەتەرنێت کەونە دەست سنتەرەکان کەشتی خراپێت داکرێ بەداخەوە کە خەڵک بازی زۆری دایە ناموێ هەموو شتێک باز بکەم بەس واللهی ڕۆژانەشی سیرمان گوێێ ئەبیت هەر لەو شاری خۆمان هەموو شارەکانیش ئاوان وە نەبێ شوێنەکانی دیکە باشتر بن ئەزمەیە خۆشەویستان بڕۆن لەوانەی کە توش بوون کە تێکەوتین بزانن لە چەند دۆخێکا ئەژین بزانن هەست بە ژیان ئەکەن هەست بە خۆشی ئەکەن هەست بە بوونی خۆیان ئەکەن هەست بە قیمەتی خۆی ئینسانیتی خۆیان ئەکەن لەسەر ئاسی تاک لەسەر ئاسی کۆمەلگا لەسەر ئاسی دەوڵەت لەسەر ئاسی ڕێکخراوەکان تەماشای بازاڕەکان کەن تەماشای تەلەفزیۆنەکان بکەن چ ئەبینن ڕۆژانە چ گوێ لێ ئەبیت واللهی هەمووی دەرک دوور کەوتنەوەی لە لەو ئەخلاق و لەو ڕۆشت و لەو ئاکارە جوانانە لەو هەموو وەسفانەی پێغەمبەر عەلەیه سەلات وسلام فەرمێ وئینەکە لە عەلا خلق عظیم ئەویش لە دوای چ دێت نون والقلم وما يسطرون لە دوای سوێن سوێند خواردن بە قەلەم ئەوجە خوای گەورتە فرمێت وانک لعلی خلق عظیم ئەوەی کە بوتە جێی سەرمەشق ئەوەی کە پێغمبەری خوا عليه سڵات وسلام ئەو ئەخلاقە جوانەی خەڵکێکی زۆری ڕێنمونی کرد خەڵکێک زۆری هیدایەتدا بەس بە ئەخلاق و ڕەوشی جوان وەکو ئمامی علە فەرمێت دعوا الناس وانتم صامتون بانگی خەڵک بکەن باموسڵمان بن بۆ ئیسلام بێن بەس چ قسانیش نەکەن سبحان چۆن ئەبێ ئەی ئیمام خەڵک بانگی خەڵک بکات بەرەو ئیسلام بێت بەس یە قسەش نەکا فەرمی بی ئەخلاقیکم ئەخلاقتان جوان کەن خەڵک بۆ خۆی بەرەو ئیسلام دێت کردار و گوفتارتان جوان کەن خەڵک بە خۆی بەرەو باوەشی ئیسلام دێت بەڵام خراپی کردەوەی مسلمانان هەڵسوکەوت و مامەڵەی مسلمانان بەڕاستی خەڵکانێکی زۆریشی لە دین دوور خستەوە تەماشاکە مسلمانان تەسەڕفاتیان کووە لەو دینە عظیمە بەهرەمەند نەبوون سوودمەند نەبوون کەڵکیان وەرنەگرت من کاکە وەڵی دیارە ئەو دینەش هیچی وەی دای نەکە ئینسان ئیسیفادەی لێ بکات هەر لەسەر دینە خراپەکەی خۆی بیکا خوا بزانێ چۆن هەر ئەوەی قەناعەت پێ دێتەوە کەواتە خۆشەویستان دین ئەوەندەی کردارە ئەوەندە قەولی نییە ئەوەندەی پەیوەندی بە شخصەکانەوە هەیە ئەوەندە پەیوەند پەیوەندی بەخواوە نییە ڕکنەکانی ئیمان شەشن هەمووی باڵتینین شاراوەن ئەمن نازانم ئەتوو نازانی دەرەجەی ئیمان بوونی من بە خوا و بە ئەڕکانی ئیمان چەندە ئەمش نازانم ئیتوو چەندە ڤاهی هەردووکمان ئیماندارین ئەوە بەینی خۆت و خوای خۆت لێی گەڕێ ئەڕکانی ئیسلام هەر پێنجیان کە ئەوانە عەمەلین کە ڕۆژانە ئەیبینین مانگانە ساڵانە ئەیبینین ئەوانە تا ڕادەیەک پەیوەندیان بە خەڵکەوە هەیە بەڵام تەماشای ئەو هەموو عیبادەتەکانی تر بکە ئەگەر بێت و هەتا سبەینێ بەس بژمێرین خولوقی حەسەن چەندن لە یەکەوە دەست پێکا لە ژەنەر کۆتایی پێ دێت بە دەیان مەحازەڕە و دانیشتن و کۆڕ و سیمینار کۆتایی نایەت هەندە زۆرن لۆ چونکە مرۆڤەکان پێویستن بەو هەموو خولوقە حەسەنانە هەیە بۆ ئەوەی ژیانێکی شایستە ڕێک و پێک، ژیانێکی پڕ ئاسوودە، بەختەوەر، مورتاح، دڵ و دەروونی خۆش، خەوێکی خۆش بکەی، بە خۆشی بە سەفەر بچی، بە خۆشی بێیەوە، ئاسوودە بی بە مەعنای کەلیمە خۆشەویستان. وەڵڵاهی ئەوڕۆ و کۆمەڵگەیە لە ئاو زیاتر، لە ئۆکسجین زیاتر پێویستی بەو ئەخلاقە جوانانە هەیە. لە نان و ئاو زەروورترە. با ئاگامان لە خۆمان بێت، ئاگامان لە منداڵەکانمان بیت، با شتی جوانیان فێر کەین، ئەگەر نا شتی خراپ فێر ئەبن، دواتر ئەتوو باجەکەی ئەدەی، ئەوجا ئەمنیش باجەکەی ئەدەم، هەموومان پێکەوە باجەکەی ئەدەین، کە کەسێک خراپ بوو هاتە ناو کۆمەڵگا، کۆمەڵگە شێوا، زیانی لۆ هەمان هەیە، ئەگەر کەسێکیش جوان بوو، ڕێک و پێک بوو، هەڵسوکەوت و داب و نەریتی جوان بوو، هەموومان بەیەکەوە ئیستیفادەی لێ ئەکەین خۆشەویستان.

زۆرمان هەیە ناتوانێت بەردەوام بە ڕۆژی بیت ساڵ هەموو بە ڕۆژی بیت یان شەوە هەر لە دوای عیشاوە حتا بانگی بەیانی کەس ناتوانێت لە شەو نوێژ بکات ئەوانەی شەو نوێژش ئەکەن ئەگەر زۆر زۆر شەو نوێژ بکە لەوانێ سعاتێک بیت لەوانێ سعاتێک بیت دواتریش ئینسانەوە بێتاقات ئەبی و خاو ئەبیتەوە و خەوی دێ و ڕائەکشێت خوا لێی قەبوڵ کات. کەسمان ناتوانیت چوار وەختی ساڵ بەس بە ڕۆژی بین ئیلا پێنج ڕۆژی جێژنەکان نەبیت کەسمان ناتوانیت بەس چێ ئەتوانی بگات دەرەزی ئەو کەسانە چێ ئەتوانی ئەو فەزە بەدەست بینی چێ ئەتوانیت کەسێک بێت هەلە عیشاوە هەتا بەیانی نەخەوی بە شەو نوێش بکات چێ ئەتوانیت بەر دەوام بە ڕۆژوو بیت فەزڵی ڕۆژ وەوانێک بە دەست بینی تەن کە ساڵ تەنها پێنج ڕۆژ بە ڕۆژی نەبیت ئەویش کە ڕۆژەکانی جەژنن پێغەمبەری خوا ئەفەرمێت عەلەیهی سڵام فەرمێت ان الرجل ئەوی دیسان تاکیدی کردیتەوە بەڕاستی ئینسان مرۆڤ پیاو دامبەسی پێ هەردووکە ژن و پیاو ئەتوانێت لیدریک و بحسن خلوقه بگات بە دەرەجەی کێ؟ ئەو کەسەی کەوا درجات قائم اللیل ئەو کەسەی کە پلەی گەورەی شەو نوێژ بەدەست دینیت ئەو کەسەی کە پلەی گەورەی بەردەوام بە ڕۆژوو بوون بەدەست دینی بە چ ئەگاتێ؟ بحسن خلوقه بە کردار و ئاکار و گوفتاری جوان فەرقت نابێ دە گە ئەو کەسەی کەوا لە شەو ناخەوێ بەس شەو نوێژە کا تا ئەوەندەی کە خوا تەمەنی پێدایە ئەگاتە فەزی ئەو کەسەی کەوا بەر دەوام بە ڕۆژووە یەک ڕۆژ ڕۆژ و ناشینیت ئللا جەژنەکان نەبیت والله گەی دەرزی ئەو کەسانە والله بەدەستی دینی بەس ئەزانن کە پێغەمبەر صلی اللە علیە و آله و سلم کە ئەو فەزلەیەت پێ ئەدات کە زانی زۆر گەورەیە بەڵام ئەزانی لەولاشەوە جێ بەجێ کردنی حسنی خلق قورسە ئەیوێت پیاوی خۆی ئەوێت مردی خۆی ئەوێت کەسی خۆی ئەوێت لۆ ئەو مەسلەیە پەروەردە کرابیت کەواتە خۆشەویستان وەڵا سلوکیات، هەڵسوکەوت، ئەخلاق و ڕەوشتی جوان بەخوا پلەکەی زۆر گەورەیە، ڕەوشت زۆر بە بەهایە زۆر بە قیمەتە کەسانێک ئەتوانن کە لێنەبڕاو بن لە بەینی خۆی و خوای خۆیان خۆیان یەکلا کردبیتەوە بەڵام خۆ گەر هەمووشت پێ ناکرێت کاکە نیوەکەی بکە با نیوەی حوسنی خولوقت هەبیت خۆزگە بێ نیوەی خەڵک ئیسفادە لێ ئەکات با بەشێکت تێدا هەبیت ئەی ئەگەر هەر نەتبی قڕبەسەر ماڵوێران کۆمەڵێک بە کۆمەڵێک گوناهەوە ئەگەڕێەوە بەر بارەگای خی گەورە لەخوای گەورە داواکارم عقیبەت هەموو لایەکمان خێر بکات وەخوای گەورە بمان پارێزی لە هەموو کارێکی زێ و ناشرین خی گەورە خۆمان و خێزان و ماڵ و منداڵ و کۆمەلگەمان بپارێزیت لە هەموو ئەخلاقێکی ناشرین